Den Invité vun der Redaktioun. Ass beim Karin Lemmer haut de Moien den President vun der Handwierkerfederatioun. Jo, Här Meyer, gudde Moien. Gudde Moien, Madame Lemmer. D'Handwierk schléit Alarm, ass gëschter Owend e Schreiwes komm vun der Chambre des Métiers. D'Perspektiven um Bau, déi wäre wéineg encourageant. D'Betriber hätte just nach Aarbecht fir sechs Méint. Nach geet et also, Här Meyer, mee an engem hallwe Joer gesäit et net gutt aus. Jo, déi Statistiken, déi mer gëschter presentéiert hunn, déi sinn alles aneschters wéi glorräich an déi confirméiere leider dat, wat mer schonn während deene leschte sechs Méint annoncéiert hunn. Do war eng gewësse Zort vu Statistiken, déi Virlaf haten an déi Iech scho gesot hunn, do kënnt eng Kris, An se steet elo virun der Dier. An et muss ee wëssen, datt d'Halschent vun de Betriber am Bau manner wéi dräi Méint de Carnet de commande nach ronge gefëllt hunn. Dat ass eng Katastroph. De ganze Marché vun den neie Wunnengen ass reegelrecht agebrach. D'Material, dat net erbäikënnt, d'Präisser, déi geklomme sinn, allgemeng d'Inflatioun, de Krich an Europa an dann nach d'Zënsen, et ass wierklech alles e bëssen zesummen, datt d'Leit esou veronséchert sinn, datt se zécke fir ze bauen. Mir sinn an enger Multikris, dat ass e Fait. An jo, et ass esou, ech weess net, ob d'Leit zécke fir ze bauen. Ech mengen éischter, d'Leit hunn de Budget net méi fir ze bauen, wéi datt se zécke fir ze bauen. Et ass alles méi deier ginn. Leit, déi d'lescht Joer nach konnten eng Millioun beléinen, déi sinn dëst Joer knapps iwwer 700.000, duerch verschidde Krittären, duerch Zënsen a sou weider. Dann hu mer natierlech och verschidden Décisiounen an der Politik geholl, déi den Investisseur net méi ureizen, fir an de Steen z'investéieren. Dat sinn alles Décisiounen, déi net maachen, dass am Moment déi beschten Zäiten am Bau sinn. D'Handwierk verlaangt Mesure vun der Regierung, datt gehandelt gëtt. Wat misst da konkret geschéien? Mir hunn e ganze Katalog vu Mesuren ausgeschafft, notamment, dass de bëllegen Akt soll gehuewe ginn. Mir hunn ausgeschafft, dass déi Haiser an déi Appartementer, déi elo op Stock solle gebaut ginn, fir dass soll virugebaut ginn, dass mer do och se méi bëlleg kënne verkafen, dass do keng TVA soll, déi bëlleg TVA soll drop verrechent ginn. Mir mussen. den Hiewel lo usetzen, fir effektiv, et muss weider gebaut ginn, mir bauen an engem normale Joer 3.500 Wunnengen, dëst Joer, wéi et ausgesäit, wäerte mer bei 2.000 sinn, dat sinn der 1.500 manner, mee et kommen net manner Leit op Lëtzebuerg an d'Logementsproblematik gëtt an dësem Sënn dann nach weider verschäerft, amplaz dass se geléist gëtt. Jo, de Wunnengsproblem, dee giff sech dann nach verschäerfen, wa 1.500 Wunnenge manner gebaut gëtt. Mee allgemeng, wat fäert Der, datt geschitt, wann de Staat näischt mécht? Wa mer näischt maachen, da wäert et an zwee Joer zu enger Explosioun vun de Wunnengspräisser kommen, well, wéi ech gesot hunn, et kommen net manner Leit op Lëtzebuerg, wann d'Zäite méi schlecht sinn. Au contraire wäerte warscheinlech nach gäre méi Leit op Lëtzebuerg kommen. Also gëtt d'Wunnengsnout méi grouss. Da gesäit et awer esou aus, datt d'Zënse wäerten mëttelfristeg oder nächste 24 Méint sech stabiliséieren a wäerten och warscheinlech erëm e bëssen erofgoen. An dann ass d'Demande vill méi grouss wéi haut, da ginn d'Präisser an d'Lut an dann hu mer am Fongel de Géigendeel erreecht wou mer wëllen erreechen, fir datt d'Präisser sollen erofgoen. An an der Tëschenzäit riskéieren awer och eng Rei Betriber Problemer ze kréien, wann d'Carnete mat de Commandë méi eidel sinn. Jo, mir hätte gär de Prêt temporaire vun der Aarbecht vun der Regierung, dat heescht, Betriber, déi vill Aarbecht hunn, kënnen Aarbechtskräfte beléine goe bei Betriber, déi keng Aarbecht hunn, esou datt déi Leit an der Aarbecht bleiwen. Et ass nämlech esou, a mir hunn et an der Pandemie gesinn, am Horesca-Beräich si vill Leit fortgaang vu Personal an déi feelen haut do. A mir fäerten, Fir d'Wunnengsnout an de Grëff ze kréien, muss mer weider bauen. Mee wann elo eng Kris kënnt an et gi vill Leit aus deem Secteur do fort, da feelen se herno, fir do weider kënnen méi ze bauen. An dann ass et och esou, dass d'Regierung natierlech wëll d'Transition énergétique, virundreiwen. Mir begréissen dat, mee mir brauchen déi Leit, fir d'Transition énergétique kënnen ëmzesetzen. Mee wann déi Leit eis elo fortlafen, dann gëtt déi Transition énergétique méi no hanne geréckelt an gëtt verzögert an dann ass se méi schleppend. An dat ass sécherlech net dat, wat de Gouvernement haut wëll. Här Luc Meyer, Dir sidd de Moien hei als President vun der Fédération des Artisans, den Owend hunn dann d'Handwierkerfederatioun zesumme mat der Chambre des Métiers de Pau des Présidents Sou e Patt ass jo als flotte Moment geduecht. D'Stëmmung allgemeng am Handwierk, déi ass awer jo net onbedéngt fir ze feieren. D'Problemer um Bau, déi hu mer elo schonn héieren, mee dat zitt sech jo e bëssen on nach op aner Secteuren. Jo, et kann ee soen, dass am Handwierk d'Stëmmung ass bedreckt. Dat kënnt dohier, dass mer an enger Period si vu Multikrise, Pandemie, Inflatioun, dass Krich an der Ukrain un den Diere vun Europa, a Lëtzebuerg ass do matzendran. Dat dréckt op d'Gemitt, well d'Betriber hu wéineg Perspektiven, wéineg Ongewëssheet, ze vill Indexen erfall, d'Käschte ginn an d'Lut. D'Produktivitéit an d'Rentabilitéit vun de Betriber huet déi lescht dräi, véier Joer eng kräfteg op den Deckel kritt. A mir brauche Betriber, déi produktiv a rentabel sinn, fir am Marché ze bestoen, par rapport zu den Ekonomien aus dem Ausland, well et sinn nach ëmmer eng ganz Partie Betriber, déi op Lëtzebuerg kommen. A mir mussen och rentabel bleiwen, fir kënnen an eis Betriber ze investéieren an och fir kënnen an eist Personal ze investéieren. Mir mussen also un der Stellschrauw Produktivitéit dréinen. Ech weess, dass dat e groussen Tabu fir d'Politik ass, mee ech mengen, et si lo Wahlen, et sinn aner Enjeue wéi bei aner Wahlen, an da muss een och emol Tabuen op d'Säit réckelen an muss emol de Courage beweisen, fir e waarmt Eisen unzepaken. Well et geet hei ëm d'Zukunft vum Land. Dir schwätzt elo vun Tabuen. Wat mengt Der do konkret? Vun der Produktivitéit zum Beispill. Mir mussen iwwert den Index schwätzen. Den Index gëtt esou gemaach, wéi wann den Index e generaalt Medikament wär, fir d'Situatioun ze behiewen. Elo am Abrëll ass erëm eng Indextranche fälleg. Wéi gutt verquëssen d'Betriber dat dann? Ganz schwéier. Ganz schwéier, well et ass einfach praktesch onméiglech, eent zu eent déi Lounkäschten ëmzewälzen op d'Präisser. Well mir wëssen och, dass eis Clienten et schwéier hunn, net nëmmen d'Betriber, mee och d'Clienten hunn et schwéier, an dass do zesumme fir Léisungen ze fannen, den Index, wëll ech soen, Deen huet sech bewährt. Mir mussen awer strukturell Reformen ugoen, fir wa mer wëllen eist Land fit man fir d'Zukunft. Jo, well Dir sot et, ne, fir ze bauen, fir ze investéieren, fir ze kafen, brauch de Client jo och Suen. A wann en déi net huet, da gëtt en se och net bei Iech aus. Voilà, da kann den Son net ausginn. Dir hutt ganz Recht, Madame Lemmer. Aktuell ass och eng Aarbechtszäitverkierzung en Thema. D'LSAP schwätzt dovun a den Aarbechtsminister léisst dat préifen. D'Fedil par conter huet gemengt, et misst méi geschafft ginn. Wat seet d'Handwierkerfederatioun? Also d'Handwierkerfederatioun ass fir eng progressiv Lounpolitik. Déi Lounpolitik soll eis Leit motivéieren an d'Leeschtung soll belount ginn. Dann ass et esou, ech hunn Iech et scho gesot, Mir sinn an enger Kris. An ech kommen aus engem Handwierkbetrib, mir sinn an der véierter Generatioun. Do hu mir och scho vill Krisen duerchgemaach, en Éischte Weltkrich, en Zweete Weltkrich, Pëtrolskris, Bankekris an esou weider. A wa Krise waren, dann hu mer d'Stäerm eropgestreckt a mir hu méi geschafft. Et kann net sinn, dass an enger Kris, wou mer elo sinn, an et ass eng Kris, wéi kee vun eis se kannt huet, dass mer do wëlle manner schaffen. Well mir hunn elo scho och op där aner Säit schonn net genuch Leit. Wa mer elo nach 10 Prozent géifen d'Aarbechtszäit verkrierzen, wou gi mer déi Leit déi sichen? Well déi, déi elo do sinn, musse scho méi schaffen, fir den Aarbechtsvolumen ze drainéieren. Da kréie mer nach méi Problematik op der Stroosse mam Transport. Et geet elo schonn näischt méi. Also ech stelle mer déi grouss Fro, wéi dat soll goen, wa mer effektiv wëlle manner schaffen, fir aus dëser Kris erauszekommen. Also Aarbechtszäitverkierzung, do sidd Der net derfir? Mir sinn total dergéint, dat ass kloer an däitlech. Et feele Leit am Handwierk, dat hutt Der jo gesot. Jo, d'Aarbechtskonditiounen. Als Patron muss een awer haut sech e bëssen awer eng afale loossen, méi attraktiv sinn, well eeben och Leit feelen. Jo, an do bitt sech dann natierlech en Aarbechtszäitmodell un, oder? Also, et ass esou, e Betrib, deen haut liewensfäeg wëll sinn, dee muss Um Terrain, mat senge Leit, den Dialog social sichen, all Dag. Et geet nëmmen zesumme mat eise Leit. Ouni Leit keng Betriber an d'Betriber kënnen och net ouni hir Leit. Den Dialog social, dee muss um Terrain gefouert ginn. Dat heescht, mir Patronen si fir méi eng Flexibiliséierung, mee och net mir eleng. Och eis Leit hätte gär méi Flexibiliséierung a mir hunn do en oppent Ouer derfir. Mee méi Flexibiliséierung mat méi Congé spécial oder méi Zorte vun Net-Schaffe bei de Leit dobaussen ze verkäfen, dat ass, aus menger Branche géif een dat als Etiketteschwindel bezeechnen an dat ass net d'Léisung fir d'Betriber an och net d'Léisung fir d'Leit. fir do e Wee zesummen ze fannen. Mir brauchen den Dialog um Terrain, mir brauchen en an de Betriber. Mir hunn op där aner Säit de Problem ëm den Aarbechtsrecht, wat aus enger Zäit besteet, do hu ganz vill Leit oder déi allermeeschte Leit, déi geschafft hunn, a Fabricke geschafft oder an der Landwirtschaft. Déi Zäite sinn eriwwer. Mir sinn an enger moderner Gesellschaft an dozou brauche mir och elo e modernt Aarbechtsrecht. Jo, lescht Fro nach, Här Meyer, Dir hutt jo e Metzlerbetrib, do gouf et mol rezent grouss Problemer fir Nowuess ze fannen. Dat ass nach ëmmer esou? Jo, bei eis an der Branche vun de Metzler, mee och bei de Bäcker, wéi allgemeng am Handwierk, mir hunn net genuch Leit, déi motivéiert ginn, fir an eis Betriber ze goen. An zemools elo a schwieregen Zäiten, wou déi Ongewëssheet ass, gëtt et nach méi schwéier. Ech kenne Betriber, wou d'Elteren sech gewënscht hunn, d'Kanner sollen de Betrib iwwerhuelen, mee an Zäite wéi haut roden déi Elteren hire Kanner of, well d'Ongewëssheet ze grouss ass. A leider zielen se hinnen, Maacht wéi déi aner, gitt och Dir bei d'Gemeng oder bei de Staat. An dat kann et einfach net sinn. Dat seet de Luc Meyer, de President vun der Handwierkerfederatioun. Merci, datt Der de Moie bei eis waart. Ech soen och Merci.